Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda bir böwenjik, bir dalajyk, bir böwrejik bar eken. Bulaň üçüsi dost bolup, bir ýana gezmäne gidipdirler. Barýarkalar, bulaň ýollaryndan bir suwly ýap çykypdyr. Bular bu ýapdan böküşmeşek we bökmekde yza galany iý-meşek edýärler. Öňürti böwenjik bökýär. Ol hüp edip honna düşýär. Yzyndan dalajyk bökýär. Oň aýagy suwa degýär. Böwrejik bolsa böküp Jürk edip suwuň içine gaçýar. Böwenjik bulaň ikisinem lak-luk atyp gidiberýär. Gidip barýarka, böwenjigiň öňünden bir garga çykýar. Eý, gargajyk! Gargajyk! Seni iýäýeýinmi, hä? Gak! Sen meni iýjek bolsaň, çüňkim bilen garnyňy ýaraýaryn! Gak! Tak-tak etdim, dalag iýdim, tök-tök etdim, böwrek iýdim.

Gidip barýarka, oň öňünden eşeklije garry baba çykypdyr. Eý, eşeklije baba! Seni iýäýeýinmi, hä? Hä, sen meni iýjek bolsaň, şu eşek taýagym bilen urar-da, garnyňy ýaraýaryn. Tak-tak etdim, dala giýdim. Pök-pök etdim, böwre giýdim. Gagyllap oturan gargany iýdim. Seni-meni nämejik Diýýä-de, onam lak-luk atyp gidiberýär. Ýene gidip barýarka, oň öňünden torumly bir maýa çykýar. Torumlyja maýajyk. Seni iýäýeýinmi, hä? Eger sen meni iýjek bolsaň, aýagym bilen kakarda garnyňy ýaraýaryn. Tak-tak etdim, dalak iýdim. Pöp-pök etdim, böwrek iýdim. Agyllap oturan garganydim. Eşeklije babanydim. Seniň äli nämejik. Diýýä-de, Maýanam lak-luk atypdyr. Böwenjik ýene gaýşarylyp gidiberýä. Barýaka, oň öňünden aşyk oýnap ýören oglanlar çykýa. Ine, heresi indi kelek. Ine, duýduň, gördüň, indi al, alsana. Oglanjyklar, eý, oglanjyklar! Men sizi iýäýeýinmi, hä? Eger sen bizi iýjek bolsaň, ilişkenimiz bilen urarda garnyňyz ýaraýa, howwa! Tak-tak etdim, galyk iýdim. Pökpek etdim, böwrek iýdim. Gagyllap oturan gargany iýdim. Eşeklije babany iýdim. Torumlyja maýany iýdim. Sizi meni näleçik? Diýip, olaram lak-luk atyp gidiberýär. Ýene gidip barýarka, Öňünden suwa barýan bir topar gyz duş gelýär. Gyzlar, a gyzlar. Diýeni? Men sizi iýäýeýinmi, hä? Eger sen bizi iýjek bolsaň, Gyýmymy bilen urup, garnyňy ýaraýyn. Tak-tak etdim, dala giýdim. Pök-pök etdim, böwre giýdim. Gagyllap oturan gargany iýdim. Eşeklije babany iýdim. Torumlyja maýany iýdim. On oglany orup iýdim. Siz iýmäni näme çyk? Bularam lak-luk atyp gidiberýär. Ýene gidip barýarka, öňünden bir kerwen çykýar. Eý, kerwenbaşy, seň şu duran kerweniňi şu durşuna iýäýeýinmi, hä? Eger sen bizi iýjek bolsaň, Hemmämiz üýşüp seni urup Tak tak etdim daly gyýdym. Pök pök etdim böwre güýdüm. Gagyllap oturan gargany iýdim. Eşeklije babany iýdim. Torumlyja maýany iýdim. On oglany orup iýdim. Kyrk gyzy gyryp iýdim. Sebi meni nämejik Şeý diýýä-de, olaram lak-luk atyp gidiberýär. O gidip barýarka, bir garryja mamanyň çatmasynyň üstünden barýar-da. Eý, mama, garryja mama. Men-ä seni iýäýjek. Wah, wah, heý, oglum. Iýäýseňem bordy welin, sen gaýsar bolupsyň. Bir salym ýatyp dynjyň al, men saňa bir ýaglyja Kömeç bişirip bereýin. Eý, bor mama jan, bor. Böwenjik muňa ynanyp, ýatyp uka gidipdir. Garryja mama bolsa kesewisini otda gyzdyryp, ýagşy gyzandan soň, Böwenjigiň garnyndan basypdyr. Böwenjik tark edip ýarylýar welin, Böwenjigiň ýuwudan adamlarynyň hemmesi çykypdyrlar. Olar begenşip. Çykyp gidiberýärler. Şeýdip, garry mama bütin janly-jandary açgöz böwenjikden dyndyrypdyr. Olar soň arkaýynja ýaşaberipdirler.